Iporã hína ñañemoarandukuaa ñaimeha guive pe ára ñimo'ã voi ñanderesaráitei. Ñaimeha guive ikatu ñañemoarandu. Ko árape jaikuaamíta ñe'ẽndy opa rupigua. Péva he'ise hína umi ñe'ẽndy jaipurúva mamo ñaimehápe. Ha jahechakuaáta mba'e ñe'ẽntýpa ikatu ko'ápe ko árape jaikuaa. Ñe'ẽ jehaipy rehegua. Ñe'ẽ he'ise joavýva. Ojehupytyséva ko árape ñane mbo'epýpe. Omosãrambi ñe'ẽndy opárupi ojeporúva. He'ikuaa ñe'ẽndy opárupi ojeporúva. Ohechakuaa ñe'ẽ he'ise avýva. Mañamína ko'ápe jahecháva hína. Iporã ko'ápe oikóta ñembosaráiva kapi popo rehegua hína. Partído. Jahechami mba'épa he'i ñandéve ko'ápe ohótava partidohápe. Jahecháma ko'ápe nde oiméne oñepyrũma partído he'i. Ha'éta che sýpe ahaseha. Ñe'ẽndy opa rupigua. Ñe'ẽndy opa rupi hína ha'épe jaipurúva ñe'ẽ mamo ñaimehápe. Ha ko'ápe péicha he'i ñandéve ñamoñe'ẽ. José ohose estádio-pe ohecha hag̃ua Clásico. Oporandu isýpe ikatúpa oho itióndi ha ombohovái ichupe. Chepytyvõmína a mba'épe rehomboyve. Ejoheimi tembiporu ky'a, egueru kamby ñemuhágui ha upéi eñembosako'i reho hag̃ua. José he'i isýpe taha'ỹntena upéicharõ Ajapopa aja umi mba'e opa jepéta partído. Pe tembiapo ojapo va'ekue Elba Guerrero hína pe ñe'ẽ mbykymi jaguerekóva. Jahechami umi ñe'ẽ moñe'ẽrãme ojepurúva. Pytyvõ? Mba'épa he'ísahína pytyvõ? Pytyvõ mba'eichaitépa ikatu jajapo ñande rogaygua ñaipytyvõ va'erã ñande sy, ñande rúpe ha mayma tapicha oĩva oikotevẽva ñande rehépe. Avei jaguereko ñemuha he'i ñandéve. Ñemuha jahaháina ñamba'ejoguávo, pe ahe'ína ñemuha. Avei he'i ñandéve ñembosako'i. Mba'épa he'ise ñembosako'i hína? Ha jahecháma péva pe mitãkuña mba'épa ojapo. Ñembosako'i ndaha'éi ñamoĩ sako michĩva. Ñembosako'i hína ñande karai ñe'ẽme jaikuaa jajeprepara. Pe mitã José ojembosako'i ohoségui kánchape, ajépa? Ha'e ohode kánchape hína kuri, klásiko ohechávo. Jaguerekóma péicha avei. Jahechami umi ñe'ẽ moñe'ẽrãme ojepurúva. Tio, he'i ñandéve, ajépa, péva peteĩ ñe'ẽndy he'iva'ekue, Mandi pa'e ohose ra'e José. Ohese itio ndive kánchape, he'i ñandéve. Ha péicha avei isy he'i chupe, Ejota péro ejoehéi ñandéve tembiporu, he'i chupe. Cheipytyvõ, he'i chupe. Ha péva hína tembiporu ojeipurúva jakaru hag̃ua umi kosináme. He'i chupe avei eho ejogua ñandéve kamby ñemuhágui, he'i chupe. Kamby jaguereko péva ha'e hína. Ñe'ẽ ikatúva avei ojepuru opa henda rupi. Jaikuaavemi ñe'ẽndy ikatúva jaipuru, he'i ñandéve tembi'u Tembi'u hína ha'e péva, ikatu jaipuru jakaru hag̃ua, pyhareve, asaje, pyhare, ikatúva guive mba'e ñamoinge ñande juru rupive, péva ha'e hína tembi'u, mba'e ikatúva ja'u. Ha avei jaguereko péicha ambue ñe'ẽndy, Tupã he'i ñandéve, ha péva ha'e hína japytu'u hag̃ua oĩva. Jaguereko avei ambue he'i apyka. Apyka katu jaguapy hag̃ua ha avei jaguerekove mesa pe jaguapy hag̃ua jakaru, ajépa, jaguapy jakaru ikatu jajapo heta tembiapo mesa ári ñamoĩva guive ikatu hag̃uáicha jajapo. Ñe'ẽ ikatúva avei jaipuru opa henda rupi hína ko'ápe jaguereko mba'yru, péva ha'e hína jaha hag̃ua kánchape jaipuru va'erã, ajépa, Mba'yru, pe mba'yrumýi jaguerekóva. Jaguereko avei óga ykegua. Mba'e piko pe óga ykegua? Pe ñande ykére, ñande róga yke rehe oĩva. Umíva ha'e hína ñande óga ykegua. Avei tape guataha, jahechami tape, péa rupive ikatu ñande jaha hína kánchape. Tape rupive ha ikatu jaha mbo'ehaópe. Javisitávo ñande jarýikuérape jahechami mba'éichapa oĩ ñande tióma katu, ikatu jaha jahecha pe tape porã rupive. Ñe'ẽ he'ise avýva. Péva katu ha'e hína pe ñe'ẽ ombojoavýva, jahechami mba'eichaitépa péva. Puka tasẽ. Pe máva ovy'aitéva hína ha'e ñambojoavýtaramo ha'e tasẽ. Ajépa jaguereko avei peve mba'eichaitépa hína ombojoavy. Amo otro ládogua opuka ha otygua hasẽ he'i ñandéve. Japu añete jahecháma péicha. Pe kurusu he'íva ápe ojapóva ñande pea oĩ vai, ha pea katu ha'e hína pe añeteguáva. Ajépa, oĩ tapicha ijapúva ha oĩ tapicha omombe'úva ñandéve añetegua añónte. Oĩmba hína umi chagua ñande apytépe. Jaguereko péicha avei, oĩ hũ ha oĩ morotĩva. Jaguereko umi mbarakaja'i ko'ápe hũva ha mbarakaja morotĩva. Ko'ã che kupépe opyta. Mba'eichaitépa hína pe ñe'ẽ he'i che aguýva jaikuaavéta, yvate oĩ tapicha ijyvatéva ha karape katu ikarape'ínte voi. Tuicha michĩ avei, tuicha michĩ umíva ñe'ẽ ombojoavýva. Ha pépe jahecháma katu oĩva ñande rapicha ijyvatevéva ha ikarapevéva, térã katu ha'eháicha peẽme ikatu ja'e tuicha. térã michĩ. He'i ápe, Pya'e ha oĩ mbegue. Pene mandu'áva pe tapiti ha karũmbe rehe, pe pejaguereko hína ipya'evéva ha pe ambue katu imbegue. Péva he'i hína ombojoavýva, ky'a potĩ. Ha péicha jahecháma ko'ápe omongy'áva ha ambue tapicha katu omopotĩ, oĩmbáva hína umi chagua ñande rapicha, omongy'a omombóva pe yty aotopeoto ha tapicha katu omopotĩva avei oĩ. He'i ñandéve ñambojoavymi ko'ã ñe'ẽ ñeguenohẽva moñe'ẽrãgui. Ha péicha jaguerekóma ko'ápe ou, péva ou hína, Ha ñambojoavy hag̃ua pe vaja'e va'erã oho, ha jahecha pe tapicha ohóva hína ambue gotyo. Mba'épa he'ise ñe'ẽ he'ise avýva? Ha'e umi ñe'ẽ ojehaíva ambue hendáicha ha ojoavýva he'isévape. Jaguereko péicha tembiecharã gueru gueraha, ky'a potĩ, ag̃ui mombyrýpe. Ha Ñandejára jahecháma kuri mba'eichaitépa umi ñe'ẽ ombojoavýva ajépa. Jehecha jey he'i, Jaguereko tembiapo mbykymi ko'ápe. Ñamañamíke ko'ápe. Ñambohovái ã porandu. Penemandu'ápa moõpa ra'e José ohose. He'i péicha, Mávape José ojerure permíso? Mávapepa ra'e ojerure ha'e? José ojerure permíso isýpe. Avei jaguereko péicha he'i ñandéve porandu mba'e isy ojerure ichupe ojapo hag̃ua oho mboyve kánchape, ojerure oipytyvõ hag̃ua ichupe. Ndéiko reipytyvõ nde sy ha nde rúpe nde rógape, aníke nde rejapóitei, eipytyvõ va'erã nde sy, nde ru ha mayma tapicha oikotevẽvape. Ko'ápe he'i avei ñandéve mba'épa José ombohovái isýpe ipahápe. Péa ha'éma ombohovái akue chupe José. Taha'ỹntena upéicharõ ajapopa aja umi mba'e opa jepéta partído. Ñamongurusu umi ñe'ẽ he'ise avýva. Jaguereko péicha ambue ñe'ẽ ita jaguereko ápe hína he'i ñandéve ky'a potĩ, japu gua'u, túva ru, jaguereko avei porã vai, puku mbyky, jupi guejy, vy'a vy'a'ỹ. Mávapa hína ko'ápe umi ñe'ẽ he'ise avýva? Ha ñamañami ha ikatu hag̃uáicha ñamongurusu oñondive ko'ápe. Jaguereko ko'ápe ky'a potĩ, péva ha'e ñe'ẽ he'ise'aguýva, Ñamongurusu he'i ñandéve amo yvate hína. Túva Ru oiko ha'e avei ñe'ẽ ombojoaguýva. Ndaha'éi péva nañamongurusumo'ãi upéicharõ. Japu gua'u. Japu ha gua'u ndaha'éi avei. Ko'ápe jaguereko porã vai, péva ha'e. Porã vai ñamongurusu, avei jaguereko puku mbyky, péva ha'e avei ñe'ẽ he'ise avýva, jupi guejy. Ñamongurusu avei ha ipahakue ojaguereko vy'a vy'a'ỹ. Ha'e avei péva umi ñe'ẽ he'ise avýva. Mohu'ã. Péicha ñag̃uahẽ hu'ãme jahávo hína ñane rembiapo ko árape. Iporã ñanemandu'ami jey pe ñe'ẽ pyahu jaikuaáva hína, ñe'ẽ he'ise avýva rehe. Ajépa? Ha péicha jaikuaa avei kuri umi ñe'ẽndy jaguereko va'ekue pérope, tape avei he'i ñandéve ñemuha pe mitã oĩva isy ndive, ñe'ẽ jaipurúva hína opa tenda rupi. Ñe'ẽ he'ise avýva, Ñanemandu'ami jey mba'épa ra'e pe'a, he'i ñandéve pya'e mbegue. Jaguerekókuri umi tapiti akarũmbe oĩ va'ekue pe pe ipya'e ha pe ambue katu imbegue. Porã vai he'i ñandéve. Ha péicha oĩ hembiapo porãva ha hembiapo vaiva, péva hína ha'e umi ñe'ẽ he'ise avýva. Jahechamína oho para'e ñande rapicha kánchape, Opytáta va'ekue oipytyvõ isýpe. Jajapo va'erẽ jajapo raẽ mante va'erã ñande sy rembipota ha upe guive ikatu hag̃uáicha ñande jaha jajapo avei ñande ñane rembipota. Ápe katu ja'ojojuhúma hikuái ityõ ndive. He'i chupe, Ha upéi, che aymo'ã nderejumo'ãi ha upévare noroha'arõi. Ombohovái chupe pe mitã, che sy, che jokuái, aguahẽ katu aravópe. Ha péicha avy'ápe ojogueraha hikuái kánchape, ajépa. Néi, ñamoguahẽ hu'ãme ñane rembiapo iporã hína.